Ничи? Ничи.
Сӕумӕ цъӕхар был ӕрзилон, сӕумӕ хӕтӕхӕг сахурон тӕхын, уӕдмӕ ничи.
Ӕмӕ уый фӕстӕ та? Уый фӕстӕ?
Уый фӕстӕ кӕд дӕ сӕр адӕстӕн кӕндзынӕн, уӕд та? Кӕд мӕм дӕуӕй хуыздӕр ничиуал кӕсдзӕн, уӕд та? Баххуыс-ма мын кӕн хӕдтӕхӕгыл тӕхын сахурын.
Эх, Аминӕт! Ды мын куы сразы уаис, уӕд дӕс ӕгас зӕххы къорил ӕрзилын кӕнин хӕдтӕхӕгыл. Цы хорз дӕ. Помайсаг мӕ зӕрдӕмӕ куы фӕцӕуа. Эх, Аминӕ.
Ма кӕн, Аминӕт. Мӕуӕт дӕлзӕхх кӕнынмӕ ма дӕ хӕдтӕхджыты скъоламӕ чи аласдзӕн?
Поезд.
Аминӕт.
Зӕгъӕм, ӕз сразы дӕн. Мӕхи Аминӕт.
Мӕхи Аминӕт.
Ныртӕккӕ дӕр ма сомытӕ куы кодтай.
Ард дын бахӕрдзынӕн, Аминӕ.
Хорз. Бахӕр ард. Дӕ мӕ тӕфы ды цӕсгомӕй. Кӕй мӕм ницы бар дардзынӕ, мӕ кӕй сахуыр кӕндзынӕ хӕдтӕхӕгыл тӕхын.
Ӕрдтын хӕрын, Аминӕт, мӕ сыгъдӕг уарзтӕй. Цавӕр уарзтӕй? Хатыр Аминӕт, мӕхи уарзондзийнади кой кодтон. Нӕ рӕдыд, ӕнӕ дӕхимӕ нӕ мӕхи уарзондзийнади. Кӕд дӕ бон ард бахӕрын, уӕд ма нӕ рӕстӕг дзӕгъӕлы сафӕм. Аминӕт.
Ард дын хӕрын. Нӕ мадӕлтӕ, нӕ фыдӕлты рухс цӕсгомӕй. Ард дын хӕрын нӕ цӕугӕ суадӕттӕй, нӕ хӕхтӕй. Тыхдомд кӕй никуы бакӕндзынӕн дӕ уарзт, дӕ рӕвдыд, Ӕмӕ дӕ кӕй сахуыр кӕндзынӕн хӕдтӕхӕгыл? Мӕнӕ... Мӕнӕ синтейтӕ кӕй хонынц, уыдон дӕр дзы нӕ уыдзӕн, нӕ? Нӕ уыдзӕн Аминӕт.
Уӕдӕ нуды ама къух.
Аминӕ! Аминӕ!
Хасана!
Ӕрмӕстой нӕ Хасана. Цӕуыл мӕ кади? А, уый дауӕн нӕ бӕззы. Алӕрвтӕм чи тӕхы, уый бын дӕр нӕ ратдзӕн. Мӕн та афтӕ фӕнды, цӕмӕй мӕ цоты цот авд-авд бауой. Кади, ам иннӕт хорз чи Ӕмӕ дын чи загъта, ӕвзӕр уӕй, тӕхӕг уыдзӕн, уӕлӕрвтӕм тырны ӕмӕ йын йӕ фӕндагыл ма лӕу.
Ӕмбарын дӕ, Кади. Моле хистӕртӕ кӕй ис, уый дӕр мӕнӕу рох. Фӕлӕу-ма тыргӕйттӕ кӕнын афон дын нал у, нал.
Хасан, аминӕттӕ фӕваргӕ кӕн, уый дӕ амонды сӕрыл зӕххы къоле дӕр ӕрзилдзӕн мӕ дӕ хурчик дӕр хӕсдзӕн. Ӕццӕй нӕ кӕн?
Кадио, кадиуйы тыххӕй ӕрзилдзӕн хуры фӕрсты. Мӕй, мӕй, мӕй, мӕй чырик дӕр ын хӕсдзӕн. Фӕлӕ Аминӕт? Аминӕт нӕ.
Собор.
Агай,

Стӕмболд ӕнӕдӕсты куадта,
Мамӕ фылдӕрдӕр уымӕн уарзыс? А, иууылдӕр мӕ зӕрдӕйы уидӕгтӕн исты. Уыцы зӕрдӕйы уидӕгтӕ кӕд тагъд устыты ӕрдавдзысты ӕмӕ ацӕудзысты, стӕй Левы цӕргӕ баззайдзӕн. Ныр дӕр сын цы марады бар нал дӕттыс, афтӕ мӕм кӕсы, а? Табуафс!

Дӕттут Аминӕты мӕ хӕдзармӕ, Ринӕ. Баба, ой йын зӕгъ, кӕннод кӕсыс, цыдӕр кӕнын мӕй листы куы рцӕуа, уӕд ма ахахс, аххос фӕуыдзӕни.
Хъусыс, Кади, уый хъастымдзӕф нӕу. Лӕгъз, лӕгъз. Ӕмӕ йӕ уыцы мын лӕгъз дӕр. Дунейыл мӕ ныхмӕ цы мӕлӕт сыстад, Цӕуй фуддӕр агъан кӕнун ӕз дӕр абон чындзӕхсӕв.
Кати, мӕнӕн дӕр ма искӕй ракур. Ракурдзынӕн мӕ къона. Ӕрмӕст мын, зӕгъгӕ, кӕнкӕй уарзы суй. Нӕ класс сты се ппӕт дӕр. Айда.
Ӕрмӕст кӕйфӕлдӕр нӕма равзӕрстой. Емӕ куы равзарай, уӕд мын ӕй зӕгъдзынӕн, а? Ма тӕрсын кӕн, сывӕллон. Цӕмӕй хъуамӕ фӕтӕрса?
Ау, Чермен, нӕу Чермен? Чындзӕхсӕв, дам, Охчиндзӕхсӕв хъысмӕттурӕ уӕззау уаргъ куы руадза, уӕд йӕ ныхмӕ риумбӕрзт цу. Фӕцудӕдтай, ныссӕнтдзӕндай абоны. Акӕсут-ма, акӕсут-ма, ацал-ауал аз уыйбӕрц фӕллойыл мӕм фӕкодтой, цӕмӕй сымах мӕ хӕдзармӕ ӕрбакуат. Фӕлӕуут! Кӕдӕм цӕут? Ау, сымахмӕ уырна, ӕмӕ хъӕбултӕ раздӕхдзысты, уый? Цӕй, нӕ фӕлтау. Куырдуаты баззайат, баззайут, фӕлтау идӕдзтӕй. Кади, фӕлӕу-ма, Кади. Дӕу дӕр зӕрдӕ кӕ, хъӕубӕстыл хъӕр кӕн, кӕд йӕ фыртӕн чындзӕхсӕв кӕм сӕркӕс. Кӕм ахсджиаг цӕугӕ ӕгас хъӕубӕстыл фехъусын кӕн. Фидараты кӕртмӕ зӕхчындзӕхсӕв ӕрацӕуы. Кӕди цы кодтай, уый? Ӕмӕ дзурын ас!
О, нӕ хъӕубӕстӕ! Хонӕм уӕ! Сармадзантым зӕгъ-ма Фидараты кӕд йӕ фырттӕн чындзӕхсӕв кӕны? Мирӕ, Аминӕт! Цомут, мӕ хуртӕ, ӕнафон у ныр. Кӕдӕмӕй кӕныс?
Кӕдӕмӕй кӕныс? Нӕ фехъуыстай? Ӕзӕгас хъӕубӕстӕмӕ хӕдзармӕ чындзӕхсӕвмӕ ӕрхуыдтон, уый? Кади, ӕгъдау дын сылгоймагӕй дӕ зондз хъӕубӕсты дык хъуамӕ афтӕ ма бакӕнай. Аминӕт кӕд сидзӕр уӕддӕр худинаг йӕ сӕрмӕ не рхӕсдзӕн. Ам, мӕ хур, Сидзӕр уды фӕдыл ӕгас мыггаджы намыс лӕууы. Цы хоны сты, худинаг Бимбола. Тыхгӕнӕг мӕлӕт хӕссы. Ӕгас зӕххы къорийы сӕнтъер кодта. Мадыртӕй сӕ хъӕбулты ратыдта. Цӕугӕ, ӕрлӕу йӕ ныхмӕ. Наудабон. Линагмӕ кӕрты цӕмӕн агур Швинболат? Кӕд йӕ сӕрлыгмӕ ратдзӕн, худинаг йӕ сӕрмӕ рхӕссыны бӕстӕ? Нӕ хъӕбул дӕн! Нӕ хъӕбул дӕн, зӕвӕстӕ! Бындар хъуамӕ баззайа, ӕви дӕуй нӕ фӕнды Бимболат? Фӕдзурыс-уый кӕд ӕрхуд дӕхиуыл? Аминӕты ам нӕ ныууадздзынӕн ӕз.
Ава, куы цӕрынӕ дӕ нырмӕ, ме стырдӕр бӕллиц уыдысты цъӕхарв стъалытӕм ӕмӕ зӕрдӕмӕ бавӕрдта. Цӕй ныхасад? Саски, цытӕ дзурыс, уый дӕ цӕсгом бынтондӕр бахордтай? Йӕ зӕрдӕйы фӕндон ӕргом чи баззад,

Кади уый суг куы сӕ дысӕримӕ, кади? Кади, Ермина, нана!